Acting song voikhat piah i laithiu voikhat cawk peng cu dah ka ti. I cah, i cah. Uh, phang hlah. Atu tlawmpal ah phone kan rak khawl le e, nan pa sin ah khan va ṭhu law mu. Na phone speaker rak on mu. Aw, aw, kan bochan ko hih. Si. Hisa kan pek ta hna. Ah! Duh ti pe rak ra thau lo cu. Du ti ra mu, dress thar hna rak i cawk lo rak ra mu. Cu dress pa khe thil ṭha nun te in ti. Mirempa, ka tua hi ka tlak ngai min le ka te ka cah sun hama. Kan nu, Mm. kan bizu khi za upa tua na thil long te hruk cawk lo in Yan thil thar na hmuh fatin te hi ca hi na duh peng ka ti. Salo hi mah te hi cu tulio apa lar tukmi si cu mah tikah khan in umnak ca zong a tha leng chuahnak ca zong a tha cu mah tikhan ka cah ko lo. Salo kan ho vaya mai thla le na ca ti le mu tu thla ti cu i sum ta ko. Khoi ta hang ka zot to la. Ah, Pat. Hello, Hannah. Zeitin? Atu lio bak online bak khan thil cah ka duh tukmi te thil pakhat um cu atu angki raang te si emaw aa dawh ngai cu inn umnak zong a ṭha tuk, leng chuahnak zong a ṭha tukmi kha si cu. Ka theih, ka theih. Mahka a duh lo i hi hitin ka tuah len. Phang hlah, atu tlawmpal ah phone kan rak khawl i nan pa sinah khan va ṭhu law mu, na phone speaker rak on mu. Kan bochan ko hi.

Aw ka lawm tuk. Am cun pa cun hati kam ṭiahmi kha kaa tlak tuk le cun cu ka cawk ko lo i ka cah ko lo. Na cah ko kun ta. Aw kha cah le maw. Ka pa, so ma lai thawi he, ka liu a lar tuk mi si a ngeimi zong an tlawm tuk. Ka cah tuah le. Ziahan kan nu, thawi tling vialte bu he thinhi he tling te na ngeih ko cu ta. Zei ti cah cun i duh ti. Salo mah thawi cu ka ngei bal lo mi pak si cu mah tik ah khan ka cah hau. Mah ti tal ti ka ngei lo cun si kho lo. Nu bum hai ka zong ah ka hmai chia la ka duh lo. Reverend Doctor Thlau nih chim khi na thei lo ma? Pe ti na te e. Kan Lai na tung pawl he thenhni nan te, pu nan te, Lai thil nan ti, Jew thawi le Kha thawi nan ti. Nan val a cah vial ahhin kum khat, voi khat Lai thil cawk piak hmanh an thei lo an ti cu. Aiku! Pet zeiti hi tulio i online e lai thawi a pauh takmi kha na thei ma? Aw lai thawi kha ma ka thei ka thei aw. U ma pa ka ca ka duh tuk cu. Ma kha atu hi ka ca le ka ti a duh lo a ka tei tuk a ka al tuk i ka al kho lo.

Awkha siseh, kha kan pa na thei ma? Awkha cang cu zeitin na chim zong ah khan nubu cu nubu kan si ko. Cucu acting song voikhat ke i lai thil voikhat cawk peng cu dah ka ti. I ca, i ca. He, tluk ang ka phoi dawh cu sa hi upa. Hi, ang ka phoi san he. ka tlak tuk le sazawh nak hna thi hruk dik hrimhrim khin ka chuang tuk le ka cah le kan nu yahan thil thar na hmuh fitin te ti num long ka te adang chu ka za tin halo chu a lung fin lo na lo wa slow a ka phe ti chang thil na cha mi he na cha long te kam hu e na hruk zong hu khat hun zong kam hu bal lo o ka thau deu chang han chu ka za ti lo hun chu mi chu hi tai zong he a hu deu lo chu kan nu Na lung hi fim deuh tuah, ngakchia na si ti lo hih. Bei ah tangka hna kan neih deuh tukin keimah nih kan cawkpiak ṭhan te le maw? Hello Pat. Aw ka maw. Uh, zeitin? Hi kan pa nih thil cawk a ka duhter ti hui lo cu hi. Uh, setak zei bantuk te kha na duh? Tu vei online khat se mo ang ka phor se sa zo nak cha kan at lak tuk cu. Ma bak cu to ko hi thil na suk mi na suk bal lo mi tam de ka ti ka cawk ter duh ti lo cu. Oh, phang hla atu tlom pa la nan in gara le e. In pia khan nan pa rak thu mo tlom pa nan in gara le he. О, о, о.